Илаш Ӕрнигон Челе Цы рцыди? Цӕмӕн ныхъхъуыста афтӕ зӕрдиагӕй уалдзӕджы сӕргъы цардуарзон тӕнӕг сых? Мӕлыны къахыл ныллӕууыди Челе. Ӕрхуыссыд Ӕрфидар хуыссӕнмӕ домбай кусӕг. Афӕлдӕхт, адаргъ и сау зӕххыл фидар тулдз бӕлас. Сагъдау аззад ӕгас тӕнӕг сых къамбецы зӕронды гуыпмӕ. Ныссабыр, йӕ улӕфт баурӕдта. Иттӕг зӕрдиагӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсы Челейы фӕстаг сулӕфтмӕ хъӕлдзӕг тӕнӕг сых. Чындзытӕ ӕфснайынц хӕдзӕрттӕ, кӕртытӕ, устытӕ цӕгъдынц дымгӕ ӕмӕ сӕ зӕронд къабатӕ, фӕсивӕд рӕвдз кӕнынц белтӕ, фыййӕгтӕ Челейы ингӕны зиумӕ. Фӕлӕ зӕрӕдтӕ, зӕрӕдтӕ, Челейы мгӕрттӕ. Цӕмӕн? Цӕмӕн цӕуы уӕрдондӕтты рӕбынты сигӕцты сусӕг сыф-сыф? Додой, додой зӕрӕдтӕ! Сымах истытӕм дӕр рӕхджы бацыргъ кӕндзысты чидӕртӕ сӕ хъаматы кӕрдтӕ. Ӕнамонд Челе. Ӕрымбырд сты сау халӕттӕ алырдыгӕй ингӕны былмӕ. Фондз уады скодта дӕ дуӕрттыл цъыллингаты былысдӕр цуанон зӕронд Биби. Тымбыл кауы алыварс ӕрӕмбырд сты гонгуыбын басӕтджытӕ ӕмӕ се рттиваг цӕстытӕ не здахынц дӕ кулдуарӕй. Е, уӕууӕй, уӕууӕй, Челе! Иу зӕрдӕ риссагдыл нӕ разынди дӕ царды изӕр. Бирӕ фӕцардтӕ, бирӕ фӕкуыстай, бирӕ бынтӕ фӕкодтай дӕ фӕстӕгтӕн, Не ссардтай ӕрмӕст дӕхицӕн, Дӕ фӕстаджы бонтӕн Иу ӕмгар, иу хицон. Ӕрӕвӕрдтай дӕ иу къах ингӕны, Схойынц иннӕйы дӕр размӕ, Фӕстӕмӕ ничи хионӕй, ӕддагонӕй. Дӕ тыхст улӕфтмӕ, Дӕ тыхджын хъӕрзынмӕ сӕ мидбылты худынц, Сӕ цӕстытӕ ныкъулынц кӕрӕдзимӕ дӕ цыппар чындзы. Уыди дын ӕртӕ буц чызджы. Хорз мӕйттӕ нӕ агуырдтой сӕ чызджы бонты. Цыдысты радыгай фыццаг сдзурӕгмӕ. Ныр хус цӕстӕй лӕууынц сӕ мӕлӕг зӕронд фыды уӕлхъус ӕмӕ зӕрдиагӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсынц йӕ цӕстыты ӕрбацъындмӕ. Гӕппывонг бадынц дӕ цыппар фырты дӕр. Дӕ дзаг хӕдзар дын мыды чыргъӕдау куы бадихтӕ кӕной, дӕ ингӕны фӕрстӕ куы ратонай, ӕнамонд зӕронд. Фӕскъӕвда хурра кӕсӕгау фӕци дӕ бинонтӕн, дӕ сыхӕгтӕн, дӕ сынтӕджы ӕрхуыст. Дӕ цыргъӕнгасӕй ӕмбӕхсынц сӕ зӕрдӕйы хъаст, сӕ былты худт. Нӕ комы сурын ӕрмӕст цӕсгӕмтты судзын. Зилынц дӕм, Ӕххӕст дын кӕнынц дӕ бинонтӕ ӕмхуызонӕй дӕ алы фӕндон. Дӕ фӕстаг сахат дард нал ис, уый куы нӕ зониккой дӕ цыппар чындзы. Иннӕтӕй уӕлдай, дӕ царды изӕр ӕрмӕст дӕсыл у ӕнкъард, ӕрмӕст уый кӕсы тар цӕстӕй. Ӕви йын афтӕ зынаргъ уыд йӕ хӕррӕгъ зӕронд мой? Къӕбицрӕбынӕй фӕсдуармӕ хаудзӕни дӕ фӕстӕ дӕ фыртты фыды ус, ӕмӕ ууыл у йӕ катай. Уымӕн дӕм бакӕны хаттӕй-хатт мӕсты каст. Нӕ сӕххӕст йӕ фӕндон. Хордоны дӕгъӕлтӕ ласт ӕрцыдысты ронӕй. Рагӕй дын дзырдта: дӕ цӕргӕйӕ ахицӕн кӕн фыртты. Дӕ бынты рӕстӕмбис сныв кодта йӕ иунӕг фыртӕн. Ныр дӕ фӕстӕ схойгӕ къӕбӕрӕй хъомыл кӕндзӕн йӕ ахсджиаг хъӕбул. Акӕс-ма фӕстӕмӕ дӕ цардмӕ, мӕ лӕгут. Цы взӕрдзинад бакодтай дӕ бинонтӕн, дӕ сыхӕгтӕн? Цӕмӕн ӕнхъӕлмӕ кӕсынц дӕ цӕсты фӕцъындмӕ? Куыд никӕйуал хъӕуы дӕ зӕронд? Нӕй. Нӕ сахуыр дӕ фӕстӕмӕ кӕсын. Домбай кусӕг уыди Челе йӕ лӕппуйы бонты. Ӕмгъуыд нӕ зыдта куыстӕн. Ӕхсӕвӕй-бонӕй нӕ кодта хъауджы, не взӕрста бӕрӕгбон. Бӕрӕгӕхсӕвты-иу стыр ӕнафонты йе мгӕрттӕ искӕй чындзӕхсӕвы зарды тынджы куы бацыдысты, уӕд-иу сӕ рӕзты челе йӕ кӕрцы къӕритты тыхтӕй тачкӕйы бадгӕ сивгъуыдта хъӕдмӕ. Хуыцаубоны-иу нӕ хъӕуы чызгӕвзӕрст лӕппуйы хорзӕй искӕй хъазты симды куы бацыдысты, Челейы уӕд ӕргъӕвстӕй фӕсус хъӕлӕсӕй йӕ бӕхты ӕлгъитгӕ сӕрӕсты рцыди йе ртӕ цӕдимӕ. Лӕппуйау никуы сбадти Челе йӕ зӕрдӕйы дзӕбӕхӕн саргъы бӕхыл. Йӕ дарддӕр балц саргъы бӕхыл Дермесык, уыгӕрдӕн бӕрӕггӕнӕг, Лӕппуйау ӕмгары фӕдыл никуы ацыди чындзхӕссӕг кӕнӕ се ӕхсы цыды. Ӕхсӕвиуат кӕм ӕркодтаид, иу ахӕм зонгӕ не скодта йӕхицӕн. Челе никӕцы ирон хъӕуы уыд йӕ цӕргӕ-цӕрӕнбоны. Лӕппуйау куыстӕй ӕрцӕугӕйӕ, йӕ хӕррӕгътӕ никуы акалдта, йӕхи никуы рацарӕзта ӕмӕ йе мгӕрттыл никуы разылди. Лӕппуйау хъазты кӕрон никуы ӕрлӕууыди. Иу чъыллипп никуы акодта кафты номыл. Лӕппуйау никуы равзӕрста хъазты чызг. Йӕхи дыууӕ усӕй кӕцы хуыздӕр уыди, уый нӕ раиртӕста йӕ базӕронды бонмӕ. Йӕ къахы ныхтӕй йӕ сӕрыхъуынмӕ аныгъуылди Челе куысты. Йӕ сӕр никуы систа ӕмӕ никуы акасти фӕйнӕрдӕм царды рухсмӕ. Дыууӕ боны фӕд-фӕдыл никуы фӕци Челе хъӕубӕсты. Йӕ лӕппуйы бонты-иу куыстӕй ӕрцыди, хъарм хойраг-иу бахордта ӕмӕ та-иу афардӕг иннӕ куыстмӕ. Хӕргӕ дӕр кодта Челе йӕ куыстмӕ гӕсгӕ. Ӕмбисондӕн баззади нӕ хъӕуы Челейы хӕраг. Зымӕгон хъызтизӕр йе ртӕ сӕдимӕ хъӕдӕй ӕрхӕццӕ Челе. Бӕхтӕ бафснайдта, дзаумӕттӕ сӕ бынаты сӕвӕрдта ӕмӕ хӕдзармӕ бацыди. Къонайы дынджыр арт хӕйттӕй судзы. Хъӕрнхуыпп уӕларт пӕлхъ-пӕлхъӕй фыцы, ӕфсин кӕрдзынтӕ кӕны, арты фарсмӕ рбадти Челе ӕмӕ йӕхи тавыныл фӕхӕцыди. Дзабырты фӕсал ракалдта, бахус кодта йӕ салдзаумӕттӕ, ӕртӕфстысты йӕ уӕнгтӕ дӕр. Хӕрынтӕ райдыдта ныр Челе, фӕлӕ цӕттӕ нӕма у хъӕрмхуыпп. Фыццаг кӕрдзын райста фӕныкӕй ӕфсин, къонайыл ӕй ӕрӕвӕрдта ӕмӕ йын дыккаг йӕ быны бакодта. Бакӕс-бакӕс кӕны кӕрдзынмӕ Челе. Диссаг дӕр нӕу, дысонӕй нырмӕ йӕ гуыбын дзӕбӕх нӕ бафсӕста. Салд кӕрдзын ӕм уыд ӕмӕ уымӕй адджынӕй чи ӕрӕууилдзӕни. Тӕвд кӕрдзыны тӕф йӕ былтыл уайын куы байдыдта, уӕд ӕм нал фӕлӕууыд, ӕрбайста йӕ йӕхимӕ, стӕй ӕфсинӕй сылы ракуырдта ӕмӕ цӕстыфӕныкъуылдмӕ фӕцыдӕр и кӕрдзын. Ӕцӕг диссаджы хӕрын та йӕм ныр ӕрцыди. Дыккаг кӕрдзын дӕр фыццаджы фӕдыл аивгъуыдта. Ӕфсин фыцгӕ, Челе хӕргӕ, афтӕмӕй ӕхсӕз кӕрдзыны бахордта сылыимӕ Челе хъӕрмхуыппы сцӕттӕйы размӕ. Хъӕрмхуыпп куы сцӕттӕ, уӕд ӕвдӕм кӕрдзын та уыимӕ бахордта. Цӕрӕг хӕдзар. Мыдычыргъӕдау дзаджджын хӕдзар скодта Челе йӕхи хъаруйӕ йӕ куысты руаджы. Дыууӕ ӕддӕг уӕлӕйы йӕ бӕстыхай, адӕмӕн ӕмбисонд йӕ уӕрдон дон, хордон ӕмӕ ирон хӕдзаримӕ йӕ фӕйнӕ кӕрон. Дзаг стурӕй йӕ хъомдон, бӕхтӕй йӕ хъарм бӕхдон, Хӕрзхастдӕр ӕмӕ рӕсугъддӕр Челейы къамбецтӕй Челейы хъуццытӕй ничи ӕрыскъӕрдзӕн ӕхсӕны хизмӕ. Рӕвдздӕрӕй, ифтонгдӕрӕй никӕй кӕртӕй рацӕудзӕни бӕхуӕрдон. Фылдӕр никӕмӕ ис мӕнӕу йӕ хордоны. Ӕгас тӕнӕг сыхмӕ цы нӕ ис, уый йӕхимӕ ис Челейӕн нартхор, йӕ даргъ хъӕдын нартхор дӕтты. Базӕронд Челе. Йӕ цот устытӕ ӕрхастой, фесты зӕнӕгджын. Не ййафынц Челейы йӕ цыппар фырты. Кусаг куыд нӕ сты, хӕдзардзин куыд нӕ сты, фӕлӕ сӕ рох нӕу царддӕр сӕ фыдау. Ис сын бӕрӕгбон, ис сын ӕмгар, хъӕлдзӕгдзинад агуры сӕ зӕрдӕ. Нӕ фендӕр йӕхӕдӕг Челе. Не суагъта хӕдзар йӕ фыртты бар. Нӕ рацыди ныхасы зӕрӕдтӕм. Челе у зӕрондӕй дӕр хӕдзары тыхджындӕр кусӕг. Нал цӕуы ӕцӕг фыццаджы хуызӕн ӕртӕ сӕдӕйы хъӕдмӕ Оны калакмӕ чырӕйы, фӕлӕ къаддӕр нӕ фӕци йӕ куыст. Челе рвиты йӕ фыртты куыстмӕ. Челе сын кӕны мидхӕдзары бӕстон сӕ фӕллой, сӕ куыст. Челейы руаджы змӕлынц бинонтӕ ӕмхуызонӕй сылӕй, нӕлӕй, чысылӕй, стырӕй. Иу бон дзӕгъӕлы ничи фӕбаддзӕн бинонтӕй, Челе алкӕмӕн дӕр ссардзӕни куыст. Челейы хӕдзары сылгоймаг-иу сахат нӕ абаддзӕн йӕ уаты дуаргъгӕдӕй. Челейы хӕдзары ног чындз йӕ нӕуӕджы бонты дӕр хайджын у хӕдзары архайдӕй, быдыры куыстӕй. Челейы загъдмӕ хъусыны бӕсты цыфӕнды куыст дӕр бакӕндзӕн йӕ мӕллӕг, йӕ зӕрдӕхсайгӕ чындз. Сыхаг сывӕллон Челейы кӕстӕр фыртимӕ йӕ фаг нӕ фӕхъаздзӕни Челейы кӕрты, скъӕт ын ныммӕрзын кӕндзӕни Челе. Йӕ тызмӕгӕнгасӕй, йӕ мӕсты тъӕллангӕй хӕрдты хауынц йӕ бинонтӕ, йӕ сых. Нӕй Челейӕн зӕрондӕй дӕр ӕвдӕлон сахат. Боны цъӕхтӕй сысты, уымӕй изӕрмӕ не рӕнцой вӕййы. Кӕрты къуымты зилы ӕмӕ агуры куыст. Кӕм ӕфснайы, кӕм аразы, кӕм ӕмпъузы. Чи сбийдзӕни Челейы хуызӕн кау? Чи самайдзӕн йӕхицӕй рӕсугъддӕр хосы рагъ? Чи фестын кӕндзӕни скъуыдтӕ хӕмут, тӕгӕлтӕ саргъ, челейау дзыхъхъынног? Рӕвдздӕр чи аивдзӕн састрӕтӕ нагъд, чи скӕндзӕн йӕхицӕй хуыздӕр ног уӕрдон, кӕй конд сӕмӕн фӕлӕудзӕни фылдӕр? Кӕй цӕхӕрадон ӕййафы сыхбӕсты хуыздӕр зылд? Кӕйдӕртау бӕласӕй нӕ байдзаг кодта Челе йӕ дынджыр цӕхӕрадон, фӕлӕ йӕ алы уалдзӕг азӕй-азмӕ фӕлдахы картофӕн. Бӕлас нӕ уарзы Челе. Раджы кӕддӕр сӕ сыхы бульвары ныссагъта Челе йӕ размӕ, иннӕтӕм гӕсгӕ цалдӕр акъаци бӕласы. Радыгай сӕ калд фӕци фӕстӕмӕ дӕндаггӕгтӕн ӕмӕ фӕрсгӕгтӕн. Цы кӕны Челе бӕласӕй? Йӕ дыргъын нӕ хӕры, йӕ быны бадынмӕ та йӕ ӕвдӕлгӕ нӕ кӕны Дадайы фырттау. Нӕу разы Челе йӕ сыхӕй. Цардуарзон тӕнӕг сых ницӕмӕй фӕзмынц Челейы. Бульвартӕ кӕныны ӕмӕ бӕласы бын бадыны бӕсты хӕдзары кой фылдӕр куы кӕниккой, уӕд алы бон не згъориккой Челемӕ хӕрзиуӕггур. Никӕй хъыгдары Челе ӕмӕ нӕ уадзы йӕхи дӕр хъыгдарын. Нӕ ракӕндзӕни Челе йӕхи хӕдзарӕн пайда кӕмӕй нӕ уа, ахӕм хӕрзиуӕг. Сугсӕттӕн фӕрӕт бахъӕуа сыхаджы. Ӕрсӕттӕд иу чысыл Челейы сугдоны суг ӕмӕ ахӕссӕд фӕрӕт. Нартхорхойӕн дзы ракура сыхаг, ӕрхойӕд Челейы нартхоры иу гуыффӕ, стӕй уӕд ахӕссӕд нартхорхойӕн. Уӕрдон дзы ракурай, ралас дзы демӕ Челейы кӕртӕй фаджыс. Сыхагӕн ахъом сидзӕр лӕппу йын сӕмӕн кӕнын кӕна, ацӕуӕд иу бон Челейы фырттимӕ куыстмӕ. Мӕлы Челе. Йӕ каис Черыхъо цӕстытыл бахӕцынмӕ йӕ уӕлхъус гӕппы вонгӕй лӕууы. Ертӕ чызджы сӕрбӕттӕнтӕ балвӕстой, къухмӕрзӕнтӕ сцӕттӕ кодтой ӕмӕ сынтӕджы алыварс кӕуынӕввонгӕй ныхъхъус сты. Тыхулӕфт кӕны рынчын. Искуы иу хатт йӕхинымӕры бахъынцым кӕны, искуы иу хатт йӕ былтӕ базмӕлынц, ӕргуыбыр ӕм кӕны Черыхъо ӕмӕ йӕм сдзуры: «Ныртӕккӕ, ныртӕккӕ, Челе, тӕхсгӕ ма кӕ, ныртӕккӕ йӕ ӕрбахӕсдзӕни Бабе». «Цӕуыл тӕхсы, Челе?» Цы рцагуырдта йӕ зӕрдӕ йӕ мӕлыны сахат. Ӕвиппайды дуар байгом, ӕмӕ рынчыны цурмӕ тагъдгомау ӕрбацыд йӕ астӕуккаг фырт Бабе. Базыдта йӕ Челе ӕмӕ йӕм комкоммӕ ныккасти. Бабе йӕм ӕргуыбыр кодта ӕмӕ йын йӕ хъусы дзуры: — Уыдон мӕнӕй баба нӕ ардуан. Тембол ард хӕры, раджы, дам ӕй кӕддӕр ӕрбахастон ӕмӕ, дам дзы куыддӕр мӕ джидӕй хъӕдалӕхс кодтон, афтӕ, дам ӕй фӕстӕмӕ бахастон ӕмӕ, дам ӕй Челейӕн йӕхимӕ радтон. Рынчын стыхсти. Ӕввастӕй хуыссӕны базмӕлыди, рабадыныл архайы ӕмӕ нӕ фӕразы. Чырыхъоты ӕмыргуыбыр кодта ӕмӕ йӕ фӕрсы: «Цы кӕныс, Челе, цы кӕныс?» Рынчын йӕ былтӕ базмӕлын кодта ӕмӕ стыр зынӕй ссыд йӕ дзыхӕй иунӕг дзырд: «Чырын!» Цавӕрдӕр чырын агуры, загъта Черыхъо. Йӕ кусӕн дзаумӕтты чырын агуры, сдзырдта Бабе ӕмӕ сынтӕджы бынӕй раласта иу дӕнджыр чырын. Челейӕм ӕдзынӕг ныккасти. Бабе райдыдта чырынӕй исын лӕгъзгӕнӕнтӕ, сӕртытӕ, рӕс, дзӕбуг, цӕфхад зӕрӕдтӕ, алыхуызон зӕгӕлы мыггаг, ардуан нӕй. Лӕппу ныккалдта дзаумӕттӕ фӕстӕмӕ чырынмӕ ӕмӕ йӕ басхуыста сынтӕджы бынмӕ. Тынг стыхсти рынчын. Йӕ фыртмӕ ӕдзынӕг кӕсы ӕмӕ былтӕ змӕлын кӕны, цыдӕр зӕгъынмӕ йын хъавы ӕмӕ нӕ фӕразы. Черыхъотӕ йӕ хъус ӕрхаста рынчыны былтӕм ӕмӕ дыууӕ дзырды ӕрцахста: «Тембол! Ардуан!» Цӕугӕ-иу уӕдмӕ бакӕн Темболмӕ, рацагурӕд ӕй, науӕд сыхӕгтыл разил кӕд искӕмӕ разынид. Рацыди Бабеуатӕй хъӕр-хъӕргӕнгӕ. Мӕрдты йӕ чырыны фӕрстӕ лӕхскӕндзӕн, ӕви йӕ цӕмӕ бахъуыд ардуан йӕ удисы сахат? Ацыдысты Челейы цыппар фырты, сыхыл дыууӕрдыгӕй зилгӕ, сӕ фыды ардуан агурӕг. Ныллӕууыди Челе йӕ удисыныл. Йӕ улӕфт къуыхцы кӕнын байдыдта, хаттӕй-хатт ӕрдӕгыл баззайы, ӕппынӕрӕджау схӕкъуырцц кӕны рынчын ӕмӕ дуарырдӕм азилы йӕ цӕстытӕ. Черыхъо йын ӕрӕвӕрдта йӕ ныхыл йӕ къух ӕмӕ йын йӕ цӕстытӕм ӕдзынӕг кӕсы. Йе ртӕ чызгӕн сӕ къухмӕрзӕнтӕ фындзӕй цӕстыты астӕу райдыдтой тезгъо. Ӕвиппайды ӕрбацыдысты уатмӕ Челейӕн йӕ цӕппар фырты. Ссардтой кӕмдӕр сӕ фыды ардуан. Бабе сынтӕджы цурмӕ ӕрбахӕстӕг ӕмӕ равдыста Челемӕ ардуан. Ауыдта ма Челе йӕ ардуан, йӕ былтӕ базмӕлыдысты, йӕ цӕстытӕ зына-незына ферттывтой. Бабе сынтӕджы бынӕй раласта чырын ӕмӕ ардуан уырдӕм иннӕ дзаумӕтты хсӕнмӕ сӕппӕрста. Ардуаны зӕлланг Мачеле йӕхи аивӕзта, ныуулӕфыд ӕмӕ Черыхъо цӕстытыл ӕрхӕцыд.